Без бүген э, татарның милли йөзе булган Камал театры бинасында. Аның да Атаклы драматург Галиәсгар Камалның шәхси әйберләре сакланган бүлмәсендә, музеенда, шулай ук татарның бүгенге көндәге бөек актерларыннан берсе, бу сүз һич тә арттыру белән әйтелмәгән, мин моны әле тагын бүген әңгәмә вакытында дәлилләрмен, Әскар абый Шакиров белән әңгәмә кырга исәп тоттык һәм хәзер менә вәзгыять турында, элекеге вәзгыять турында, бүгенге, хәтта киләчәк вәзгыять хакында да сөйләшергә, фикерләребезне уртаклашырга телибез. Камал театры бүгенге көндә чыннан да ул бөтен Дөнья татарларына уртак булган зур сәнгатьнең, театр сәнгатенең Хан сарае, Алтын Урдасы, татар каян гына, дөньяның кайсы гына кыйтгасыннан Казанга килсә дә, кунакка, экскурсиягә иң беренче булып, шушы театрга килә. Театр сәнгатенең йөзе булган, Россия күләмендә атаклы, дөнья күләмендә танылган театрыбыз. Әсхар абый, менә сез 61 нче елдан бирле шушы затлы театрда эшли-эшли, үзегез дә күренекле, биек Дип икенче мәртәбә кабатлыйм һәм бу фикеремне дәлилләячәгемне әйттем. Эшлисез. 61 нче ел Мәскәүдә Щипкин уку ханәсен, театр уку йортын тәмамлап кайткач, 61 нче ел дигәч, мин үзем дә сискәнеп китәм, чөнки мин үзем 61 нче елда әле дөньяга гына килгәнмен. дөньяга килгәнмен һәм менә мин нинди затлы, нинди олуг кеше белән бүген очрашып, әңгәмә корам дигән сөенеч минем күңелдә, минем күңелне җылытып, яктыртып тора. Сез Татарстанның, татар иленең Азнакай дигән гүзәл ягыннан, безнең чын милли Халкыбыз яшәгән затлы ягыннан, аның да бары егерме йортлы гына Бәләкәй авылында туып-үскән малай әлеге һөнәрне, менә минем уемча, сезне рольләрегезне үзегезнең дә яхшы белгән кеше буларак, дөрес сайланган һөнәр дип уйлыйм. Ләкин миңа калса, әгәр дә сез актер булмасагыз, Язучы булып китсәгез дә, сез бүгенге көндә шактый талантлы һәм олуг язучыбыз, әдибебез булган булыр идегез. Каләмегез бик шома, каләмегез бик талантлы. Менә сезнең сәхнә журналында бик күп мәкалә, язмаларыгыз имә басылып килә. Бүгенге сөйләшү алдыннан мин махсус боларга басым ясап әйттем. Мин сораулар биреп, Сез җавап биреп, әңгәмә генә корып утырырга исәп түгел. Үзебезне борчыган сорауларга монда бүген җаваплар эзләп, үзебезне сөендергән вакыйгаларга кайта-кайта басым ясап сөйләшергә дип Максат куйдык. Әсхар абый, чыннан да менә сез Назибә ханым белән икегез Ялан тәпи, Ялан тәпи авылдан чыгып киткән шәхесләр. Туфанның, Хәсән Туфанның шигыре бар, Ялан тәпи килдек дөньяга, шушы кич инде китәрбез дип. Менә шул вакытларны, шул мизгелләрне хәтта әйдәгез искә төшереп узыйк әле. Хөснияров, син минем турда шундый матур итеп, зурлап сөйләдең, хәзер инде миңа сөйләргә сүз дә калмады. Рәхмәт мине мактавыңа, зурлавыңа. нәрсә әйтмәкче булам? Әлбәттә, безнең эштә бу профессиядә шундый әйбер, монда Ходай тарафыннан әйтәләр инде, гадиләштереп әйтсәң инде, табигать тарафыннан ниндидер бер сәләт бирелергә тиеш. Ансыз безнең эштә берәй берен дә эшләп булмый. Ну, минем белән укыган иптәшләрне санап киткәндә дә, э, бергә кайткан менә иптәшләрен санап киткәндә дә шуны әйтергә тиешмен. Татар театрын бүген Ренаттан, Дунайдан, Равилдән башка булар минем инде Ирләр турында әйтәм. Инде Нәҗибә, Фирдәвес, Гөлсем турында әйтмәскә мөмкин түгел. Алардан башка татар театрын күз алдына китерү мөмкин түгел. Чөнки әйтеп торасыз, менә 60 ел гомер шушында узган дип. Ул бит татар театрының ярты тарихы. Аннан да күбрәк. Кемгә йөргән соң тамашачы? Менә шушы кешеләрне карарга йөргән. Ну, мин бер әйберне искә төшереп китәсем килә. Ни өчен мин татар театрын шулай зурларга тырыштым һәм аның зур икәнен аңладым. 1957 елны Мәскәүдә татар театрының декадасы булды. Аңынчы мин караган иң үзбәкләрне, казахларны, кыргызларны, таҗикларны, төркмәннәрне, әзербайҗаннарны, украиннарны, грузиннарны. Шуннан мин үзебезнең татар театрын Спектакльләрен карарга туры килде. Менә шунда мин күрдем чын талантлы артистларны. Шаккаттым. Бердән, әлбәттә, тамашачы тарафыннан шулай җылы кабул итүе. Чөнки Зәңгәршәһәр спектакленә инде язганымча, керәбез дип, соңгы көнне театрның тәрәзәләрен, ишекләрен ватып бетерә яздылар. Ахыр чиктә конный милиция чакырырга туры килде. Менә мондый хәлне мин театр дөньясында күргән булмады. Театрга Лин орденын бирделәр бит. Нәрсә дигән сүз? Ну, гомумән татар халкы анадымы соң татар театрына Ленин орденын бирүнең нәрсә икәнен? Әлбәттә юк инде. Ну, бирделәр, бирделәр дип барды. Ләкин бер театрга да безнең дәрәҗәдәге Театрларга андый орденны биргәннәр булмады. Менә шунда мин күрдем. Ничек чын талант артистлары җыелган булган. Чөнки менә читтән караган балага, миңа бит әле нәрсә 17 яшь, карадым французларны, немецләрне, инглизләрне, испаннарны, итальяннарны. Һәм шуннан карыйм татар театрын. Нәрсә генә онытмачы булам. Сүз дә юк. Безнең халыкны ит күндергәннәр и шуңа. Театр татар халкына кирәкми дип. Дингә ияреп, халык театрның мәгәнәсен аңламаган булган. Шушы мәгәнәне аңлату ничә еллар буе бара. Ну, урысларга бит император театр төзеп бирә. Аларны укыта, алар зарплата ала, алар киенә, аларның яшәргә урыны бар. Ну бу балалар нәрсә? Унсигез, егерме яшьлек балалар, шәкертләр мәдрәсәдәге. Ә менә шулар Ислам дине, гафу итегез, Ислам динен татарга мәдәният алып килгән дип язабыз. Мәдәният алып килгән сүз дә юк. Ул заман өчен. Ләкин заман үзгәрештә һәм үсештә. Әсхар абый, менә сезнең белән күптән булган берничә элек бер сөйләшүдә сез Зиннур татар театрының аның тарихы бик борынгы дигән фикер әйттегез, дими? Шуннан соң мин кызыксына башладым да Гумилевтан укыдым, тарихтан укый башладым һәм Менә сез моны инде, әлбәттә, яхшы беләсез, безнең тамашачы, безнең Лида Имә тагын бер кат инансын әле. Чыннан да безнең бер гасыр белән генә татар театрының тарихы тегелләнми. Ул рәсми, әлбәттә, юбилей ансы имә, 2006 нчы елда имеш иешкан дибез имә. Юк, аңа кадәр менә безнең хун бабайлар булган бит, терки. Аны тарихчылар яздылар, Баһадур хан. Безнең бу безнең гасырга кадәр 200 ел элек хәзерге төньяк Кытай җирендә алар хун дәүләте төзеп яшәгәннәр. Баһадур хан 2500 ел ел Әйе. Аны моңа кадәр Моды дип яздылар, Моды дип. Дөрес әйтәмме, әйеме? Әйе, әйе. Һәм Баһадур икәне ачыкланды. Һәм Баһадур хан үзе дә Кытай сараендагы хан балык дип әйттегез бит әле, менә Пекин шәһәре. Әйе. Әйеме? Шул Ике ил дипломатик мөнәсәбәтләр өчен кызлар бирешкәннәр. Баһадур ханның хатыны, беренче хатыны булган Кытай кызлары. Ә ул вакытта Кытайда күләгә театры була. Теге кыз кияүгә чыкканда баһадурга шушы күләгә театрын алып килә. Сезнең сүзегез тагын бер кат расланды теге вакытта әйтелгәнеңә. Шул вакытта безнең борынгы төрки хун бабаларыбызда күләгә театры барлыкка килә. Менә ничә гасыр элек. Менә сез Әле генә әйттегез, французлар, ның һәм башка Ауропа халыкларының театрларына караганда, төрки халыкларының театрларына караганда, татар театрын тамашачы яхшырак, яктырак кабул итте дидегез. Бәлки менә шул эчке тарихи рух бәрә торгандыр бүгенгесе көндә дә? Сәнгатьтә шундый әйбер бар. Менә 1957 елны декада вакытында татар театрының чәчәк аткан чагы. Нәрсә дигән сүз? Артистлар үзләренең сәнгати үсешендә бер биеклеккә күтәрелгәннәр, бер дәрәҗәгә. Әлбәттә инде, төрки халыкларның театрларын кем тудырган соң? татар артистлары. Россиянең бөтен төбәгеннән чын талантлы артистлар җыела. Менә шушы талантлы артистлар җыелган вакытта, аларның чәчәк аткан чагына мин туры килдем. Ә ул кабатланмый. Сәнгатьтә шундый әйберләр була, Аларны беркем дә кабатлый алмый. Нинди генә талантлы артист булсын, дин талантлы режиссер булмасын. Чөнки менә аны күз алдына китерегез, менә рәсемнәрне, ниләрне эшләгән монда художниклар 1500 еллар эшләгән художникларның әйберләрен беркем кабатлый алмый. И сәнгатьтәге спектакльләрнең һәм артистларның бөеклеген берничек тә кабатлый алмыйсың. Менә ул сиңа классик үрнәк булып кала. Әлбәттә, яшь артистка, син әйткәнчә, аңа менә шушындый бер талантлы вакыты кирәк театрның. Чөнки аның бөтен җаны, күңеле шул талантлы вакытны күрә һәм шуңа аның бөтен омтылышы тартыла. Менә без шушы талантлы кешеләрне күргәч, артистларны күргәч, аларга якынаю, аларның ниндидер бер югарылыгына омтылу теләге бездә ята иде. Алтмыш беренче елны кайттык дисең. Безнең белән кайткан и Туфан Миннуллин иде, драматург. Рабит Батулла, драматург. Миргалим Харисов, аны беләсең инде. Беләм. Татарстан газетасы. Әхтәм абый Зарипов. Әхтәм Зарипов. Аннан соң ни? Хәмзә Арсланов. Менә Иркә Сакаева, Клара Газизова. Ну, бөтенесе алар киттеләр театрдан. Менә бит мәгънә нәрсәдә. Киттеләр һәм алар үзләренең теләкләренә ирештеләр. Нәрсә дигән сүз? Аларга алган вакытта ул кешеләргә шундый аек күз белән караганнар. Аларның эчке талантын сизгәннәр кабул итүче комиссия. Шуңа күрә алар, Аллага шөкер, югалмадылар. Ә бит театрга килеп шитырып, аннан китү, ул хатыннан аерылу, хатын белән аерылу һәм семьяны җимерү белән бер. Аннан кеше бик бер ни итеп чыга, юкка чыга. Чөнки теләкләре юкка чыга аның. Ә менә бу санаган иптәшләрем, алар кем булдылар? Алардан башка менә татар дөньясын күз алдына китереп буламы соң? Ну, әлбәттә, юк. Нәрсә белән сүземне аңлыйм? Менә шул безне укыткан укытучылар һәм безне кабул иткән мондагы артистлар, алар безгә бик нык ышанганнар һәм безнең эчке дөньяны тирән аңлаган булганнар. Менә 2006 елда сез татар театры Лондонга барасыз һәм Бөек Британиянең, анда театр сәнгате ул вакытта инде һәм аңа кадәр дә бик алда, Бөек Британиянең инглизләрнең театр тәнкыйтьчеләре сезнең уенны күргәч, Асгар Шакиров бөек актер дип язып чыгалар. Равил Бохараев Лондонга алып барам дигәч, Без аптырап киттек инде. Ничек Лондонга барасын? Нәрсә белән барабыз микән? Аңа ошаган булган инде Телсез күк спектакле. И, менә Телсез күк спектаклен алар Лондонга алып бардык. Нәрсә әйтмәкче булам? Ул спектакль турында шуны гына әйтмәкче булам. Менә ике татар кешесе бит. Ике татар баласы берсе Финляндия өчен сугыша, берсе Советлар Союзы өчен. Но мин шунда ук үземә максат итеп куйган идем. Менә ни өчен алар берсен берсе үтергә тиешләр? Әгәр дә алар үз дәүләтләрен төзегән өчен, анда әле мөмкин. Әгәр дә инде финнар сугыш башлаган булсалар, ну, 3 миллионлы халык 300 миллион, 250 миллионны Советлар Союзында сугыш башлыймыни? Шуңа күрә мин инде үземнең эчтәге тойгым, рухи көчем белән менә шушы фаҗиганың нәрсәдә икән асылын ачарга тырыштым. Ләкин бер әйберне әйтергә кирәк, мактауларын нитмим. Алар миңа әйттеләр, шундый дип, сезнең театр күптән без мондый мәгънәле театрны күргән юк иде дип. Әлбәттә, бу минем өчен иң зур бәя. Так и должен работать систем Станиславского. Как это вы делаете? Татар театрына шул хәтле хөрмәт белән Газетларга язылып чыгу, әлбәттә, минем өчен бик зур бәя дип саныйм. Монда минем үзем түгел. Чөнки менә ул спектакльләр алар шундый әйбер. Анда бөтен әйбер оешкан булырга тиеш. Бөтен әйбер бер әйбергә атарга тиеш. Менә шул очракта ул, әлбәттә, тамашачыны тетрәндерә. Менә бу очракта милли теманың килеп чыгуы, әлбәттә, аларга ярдәм иткәндер дип уйлыйм. Әсгар абый, әле менә сез сөйләгәндә, фикерләр тагын да кузгалып китеп, уйлап утырдым. Чыннан да, менә сезнең моңа кадәр әйткән бар сүзләрегез дә тарих белән, мисаллар белән раслана. раслана. Менә без, ниһаять, мин әйткән, мин бик борчыган һәм шулай ук бәлки сөендергәндер дә дип әйттем, темага да килеп җиттек. Ул тема хакында монда ачып салыр алдыннан әйтим әле, бу менә 61 нче елда сез егермеләп, егерме актер? Егерме кеше. Кайткансыз? Әйе. Ну, егермесе Камал театрында эшли. Бөтенебез дә шунда ел әле. Әйме? Әйе. Әйме? Шул вакытта инде Щепкинчылар мәктәбе башлана. Менә сездән соң килгән актерлар өчен име Щепкинчылар мәктәбе башлана. Марсель Сәлимҗанов ул вакытта режиссер булып килә име Марсель Сәлмҗанов мәктәбе Камал театрында име Бүгенге көндә Фәрит Бик Бикчәнтәев мәктәбе бар. Бу бик әйбәт. Менә шундый күчеш чоры, әйбәт күчеш чоры име Традицияләрнең һаман тулылануы, яңару әйбере бара. Сез бит әйтәсез бер язмагызда, Театр ул милләтнең йөзен билгели дисез, дими? Чыннан да, театр милләтнең йөзен билгеләгәч, аның образлары да милләтнең йөзен билгеләүче образлар да булырга тиеш. Мисал өчен, татар кешесе, татар ир-аты образы, татар хатын-кызы образы. Элегрәккә китсәк, Безнең якын тарихка китсәк, Исхакыйның Зөләйха, Тинчурин әсәрләрендә Мәйсәрә, Сәрвәр образлары, яме, хатын-кызлар. Татар хатыны, менә нинди ул татар хатыны. Без бүгенге тамашачыга Татарга гына түгел, башка тамашачыга да, менә татар кызы, татар хатыны нинди була ул дип, димәк, күрсәтеп киләбез. Без аны күрсәтергә тиеш. Мин әйттем сезне, сез каләм иясе дә, сез әдип тә, актер гына түгел, име? Бүгенге татар ир-аты, татар кешесе образын ничек күз алдына китерәсез һәм без моны театр белән халыкның үзендәге булган шәхесләрне, үзендәге булган образны халыкның, тамашачының үзенә кире кайтарып бирә алабызмы? Әлбәттә, бу, катлаулы сорау. Ни өчен? Чөнки һәр заманның, һәр вакытта үзенең, әйтик инде, милләтенә хас образ була. Хатын-кыз образы. Революциягә хәтле ничек булган ул? Революция вакытында ничек булган? Сугыш вакытында ничек булган? Менә ул хатын-кыз образы. Ул әкрен генә үсеп бара. Ул Миңлекамал белән әле тәмамланмый. Миңлекамалда инде сугыш вакытындагы хатын-кыз образы. Ә ир-атларны инде без, ир-атларның образы шул символик образга әйләнә, әйләнә инде, шул ахыры Муса Җәлилгә килеп таша. Нәрсә дигән сүз? Һәрбер вакытта һәрбер халыкка хас образ туа. Но бүгенге көндә татар милләтенә нәрсә, ничек ярдәм итәр и? Ничек татарның ире һәм хатыны нәрсәсе белән аерылып торыр и? Ну, сүз дә юк, кабатланырга туры килә. Бердән, үз милләтеңнең биеклеген аңлау. Шушы милләтнең бөеклеген дәвам итүне үзенә максат итеп куйга, куйса хатын-кыз, әлбәттә, ул минем өчен, бөтен милләтләр өчен үрнәк булачак. Ни өчен? Чөнки ул имезгән вакытта ук баласына, балакаем, синең бабаларың, әти-әниләрең, менә без, без татар милләте дип яшәдек. Син дә киләчәктә шушы татар милләте итеп яшә, шушында теләгең тусын, дип, әкрен-әкрен аның җанына үз милләтенең биеклеген сеңдерә торган хатын-кыз образын сәхнәдә тудыру, ул безнең бурычыбыз. Ә ирләрне инде, әйткәнемчә, һәрвакыт әйтәм, үз милләтеңнең Өчен җаныңны фида кылырга әзерме? Иң биек максат безем ди хөр мәмләкәт, хөр Русия, ди Тукай. Ул бит ирекле Русия, демократик Русия булсын дип җан ата. Нәрсә дигән сүз? Безнең ир кешенең бөтен фикере Агышы, шушы халыкны юкка чыгармыйча, аны күтәреп алып китү һәм бөтен халык алдында, руслар алдындамы, бүтән халык алдындамы, шушы милләтнең барлыгын исбат итәргә теләген күрсәтү сәхнәдә, тамашачыны ияртү, тәрбияләү иң бөек максат безнең, дим менә. Бездә әле милли горурлык сәхнәдә әйтелгәне юк. Милли аңның үсешенең юлы әйтелгәне юк. Милли хәрәкәтнең нәрсә икәнен аңлаткан пьеса булдымы соң? Яки Президент, нәрсә ул президент дигән пьеса булдымы соң? Ни өчен кирәк ул безгә дигән пьесалар булдымы? Мин инде теге элекке трагедияләр турында язып та, әйтеп тә тормыйм, яздым да, аңлаттым да. Нәрсә дигән сүз? Андый биек драматурглар кая була бездә? Мин андый биек драматургларын күрмәдем. Менә менә мин хәзер инде бу дөньядан китәм. Менә Нәкый Сәмбәт инде менә. Аның менә әсәрләрендә бик көчле фикерләр бар иде. Ләкин ан, аны үзләштерергә, аны чыгып уйнарлык артист булырга, ул гади урта кул артист аны җиңә алмый беренче чиктә. Катлаулы сорау. Ләкин урынды ни өчен? Чөнки менә тамчы бит тама, ул ташны тишә ди. Әгәр дә менә шушы тамчы гел тамып торса, ташын тишерергә мөмкин. Нинди Муса Кәримне кара, нинди пьеса яза бит. Нинди югарлыкта. Ул безгә үрнәк. Менә шундый югарлыкта берәр пьеса бармы? Дөньядагы үрнәкләрне үзләштерергә кирәк безнең драматургларга. Үзләштерергә, үрнәк алырга һәм юлын табып безнең дөньяны ачарга. Ну мин гомумән әйтәм бит. Барыбер күңелемдә шушы 60 ел эшләгәндә бер теләк шул. Худайга инде мең рәхмәт. Татар булып калганмын, татар булып үләм. Бу бик зур әйбер минем өчен. Татарның нинди фаҗигале язмыш көткәнен һәм узганын аңлаган артист. Шуңа күрә мин кулымнан килгән хәтле шушы, менә шушы фикерне инде ачарга теләдем. Мин бит уйнаган рольләрендә гел автор язганны гына уйнамый дим. Мин андый әйбергә нитми дим. Миндә эчке ни булмаса, каршылык булмаса, мин эшли алмыйм. Татар теле, туган тел дибез бит, балаларга, оныкларга әйтергә кирәк дибез име? Һәм халыкның кайберләре уйлый, тукта бу туган тел, бу татар теле, бу бит язучыларга гына кирәк. Бу бит шул хакта гел сөйләп торган Әсгар Шакиров кебек актерларга гына кирәк. Бу Галиәсгар Камалга теге вакытта кирәк булган, бу боларның Тукаена бу хакта кирәк булган, әйме? Юк. Менә минем әти балта остасы, тимерче, дүрт сыйныф белемем бар иде аның. Без шуның белән сөйләшеп утырабыз, әйме? Менә мин бүген дә әтине еш искә алам. Еш искә алам. Үземә инде 60 ны тегә генә чыгып киттем име, барыбер әтиемне тагын да ешрак искә алам. Менә шуны мас яшь, мин бит инде институт тәмамлаган, Мәскәүдә дә укып кайткан, ә моның дүрт класс, класс белем, име. Сөйләшеп утырабыз телле темага. Әти әйтеп куя. Мин инде кызым алай түгел, болай дим һәм уйлыйм, братнадан, бер көннән, ярты елдан, име. Әти әйткән фикер дөреслеккә чыга. Аннан соң Әйткәнемчә, бүген дә менә шул хакта ешрак уйлыйм. Менә мин табиб та түгел, мин медицина фәннәре белгече дә түгел, ләкин безнең нәселдәнлек дигән әйбер, менә әти-бабалардан килгән әйбер, ул 90 процент микән, менә мисал өчен минем балалардан килгән әйбер миндә яши, ул сездә яши, име? Бөтен нәрсәне шул әнә моңа кадәр яшәгән бабаларыбызның каны, аларның геннары хәл итә икән бүген дә. Ничек уйлыйсыз? Шуларны театр сәнгатендә менә чагылдырып, шуны күрсәтеп, тамашачы шуны күргәч аңына бәрсен, аңына бәргәнче әле йөрәгенә, күңеленә бәрсен. Менә бүгенге көндә безнең татар театр сәнгате шуны максат итеп куя аламы? Ну, әлбәттә, татарның язмышын ачып бирергә теләге булмаса, театрында аның болай теге күңел ачу урыны гына булып калса, дәрәҗәсе нык төшәчәк. Андый потенциал бар бит театрлар, театрларыбызда. Андый әйберсез театр яши алмый инде ул. Милли язмышын ачмаган театр, милли трагедиянең нәрсәдә ятканын ачмаган театр, ул бүгенге көндә тамашачыны алай җәлеп итә алмый барыбер. Ләкин, әйткәнемчә, әнә шул без әле аңа әзер түгел, әзер түгел. Мин Шулай дип уйлыйм, әзер түгел. Асхар абый, менә бик матур фикерләр сөйләштек, сезгә бик зур рәхмәт. Ләкин менә тормышның төрле күләгә, күләгәле якларына да кереп, кереп чыктык, почмакларына да кереп чыктык, име? Ләкин мин оптимист. Мин нигә оптимист? Чөнки бүгенге Мисаллар мине оптимист булырга этәрә. Моннан шактый еллар элек егерме йортлык авылдан ялан тәпи чыгып чыгып киткән малай бүгенге көндә халыкның олуг ир-аты, олуг зур улы, актеры, җәмәгать эшлеклесе, шәхесе булып үсеп җиткән икән, үсеп җиткән икән. Бу бит бик күп нәрсә турында сөйли. Шуңа күрә менә без Сәхнә журналының барлык укучылары исеменнән инде шәхсән мин үземнең исемнән сезгә озын гомер, саулык, сәламәтлек телим һәм сезгә сезнең алда менә шул укучыларыбыз исеменнән барлык сезне яраткан тамашачылар исеменнән тагын бер кат башымны башымны иям.